Għall-aħħar darba x'mingħada nitilqu għas-sebgħa ta' filgħaxija dak il-ħin ħalli nkunu iktar magħkom, tajjeb? Jekk xi ħadd ma jkunx jista' tinkwetawx jibqa' hemm għal dejjem, għal dejjem jibqa' hemm. Jibqa' hemmhekk għal dejjem. Aħ, min se nistednu aħna għal Freddy? Il-Freddy, il-Freddy, ħalli fih. Ħalli fih, komplikata ma ħalli fih.
U ħareġ diska wkoll Freddy l-għandha x'taqsam ma' da żminijiet. Ħalli fidi, mm. will work on it. Mela sinjuri, insellmulkom għal din is-serata fil-Kamra tas-Sodda ta' Dan u San, hawnhekk għal dal-programm Antivirus insellimlek sieħbi bħal dejjem. Nispera li tinsab tajjeb.
Kif il-baby tagħna? Il-baby kara tajba mort nara għal sija biss u diħel waqt tara għal min ma tantx tidħlu nis l-isptar. barra minn m'għandux bżonn imur tajjeb, imma l-visti li jmorru jagħmlu huma bejn il-ħamsa u s-sitta biss. Ħabtulek dis-sena l-visti? Iva, għamilt visti. Allura inti tittara l-biċċa ta' xogħol. Fil-ħamsa neqes ħaxra, in-nies kulħadd jimxi jpassi malaj biex imur fejn irid imur. U mbagħad ma jiftħulekx qabel il-ħamsa. Allura eżempju fis-section fejn hemm aħna, Fil-ħamsa tara fil-lira ta' papajiet il-bot fejn xulxin, kollha diħlin jimmarċjaw biex jmorru ħdejl ma' tagħhom. Vera fan il-biċra xogħol. Imma insomma, nirringrazzjaw minn qalbna lil Enemed li jagħmel din ix-xandira possibbli, lil Go, grazzi ħafna lil Go, grazzi ħafna lis Sur Rejfil Aloisio. Ekku.
Tajba tnajt. Tajjeb, bravo, bravo, bravo, tajjeb. U llum ħankunu qed nitħattu fuq l-annimal. l-annimali u l-pets u jekk din is-sitwazzjoni, barra t-tigra tal-bieraħ, u xejn taffettwahom b'mod differenti. Taf li innutajt ħaġa jien. Ma l-ewwel intu nġib xi ħaġa. Xiex? Għax kif tbaxxi l-għenek. Il-qtates tiegħi. Qtates.
Kif bdejna dil-biċċa xogħol noqogħdu ġewwa, għamlu l-orqes u jumejn tlieta ferħanin ta' Għax għandek il-kumpanija tiegħek. Mhux biċċa qed ngħidlek, u tinduna li jkunu ferħanin għax hu jtemmalek minn wiċċu sal-biċċa ta' wara. Tajjeb, aħ, aħ, kemm nixtieq. Isu dal-aħħar ishom. Injorawk.
Sirt parti mill-affarijiet li hemm id-dar. Ifhimni anke lilhom dejjaqt santa. Imma hawn annimali li mhux qed jeħlu tal-ħin tal-kwarantina. Għaliex? Għax qed jitgħallmu jilagħbu wara daqsxejn.
Diref. Kont qed nipprova nara daqsxejn il-kummenti u ħa ngħidlek. Rebħit u tinħaraq, hemm meta jirbaħlek annimal tirbaħ. Ngħidlek vera tinħaraq. Naf eżattament xi tħoss jiena. X'jiġifieri? L-aħħar darba li labna poker u rbaħt li hekk ħassejtni. Minn annimal, kemm int kiesaħ, kemm int kiesaħ. U jekk ilbieraħ għedna li t-tfal ma jħallukx taħdem, anke l-annimali, sinjuri, ġieli, nkun qed nittajpja fuq il-laptop, jiġi ntefgħalek l-qattu saw,

U nuqqas t-entużjażmu li kelb. Fimni, biex inkunu fair, jien ġieli rajt owners li jibdew all right, u mbagħad wara ftit tibda tarahom eżatt kif il-ġonna fuq il-mobile jitfagħlu l-ballun u jiġi għalih. Ġifieri diżinteressati. Naħseb ittieħed minnek jiena. Għaliex?
Tiċċaqlaqlek is-sodda? U sinjuri, dal-għodu Dalgħodu tfajnielkom ukoll ritratt ta' dak il-Gran Pikett. Ija, ta' qattus irrabjat. U għadnilkom x'jista' jkun qed jgħid dal-qattus. U fil-fatt intom bdejtu tibagħtulna. U hawnhekk ta' nitlob li mmorru full screen għax inkella ma narawhomx tajjeb minn hawn. Eżempju, qtates irrabjati għax waqt li huma maqfula ġewwa qegħdin jinnotaw nies barra idawru l-klieb. Li vera, oh, Alfred Attard. Tiegħi vera jinkazzaw, eh araw. Naħseb qed jgħid dawn ser iqogħdu ma' saqajja jew mhux xejrin xogħol. Josephine Vella min jaf kif kissirnilhom il-privacy tagħhom lil dawn il-qtates. Vera. Għax filwaqt li sidu qed isib ħin jesperimenta fil-kċina donuts, qassatat, kejkijiet differenti etsetera, l-ikel tiegħu baqa' l-istess borża jew l-istess tip ta' bott. Mela le, Mary Lou, kemm sejra żball? Tiegħi jkollhom Qed ngħidlek tlieta erbgħa minn xiex jagħżlu, avolja dejjem jieklu li jridu huma, eh, ġifieri. Le, jiena dejjem fuq l-istess wieħed u jekk tqellibulhom jagħmlu jumejn jirriġittawh, eh. Tiegħi wieħed baqa' għaliex l-ieħor ma ħalliena miskin. Insomma,
fejn konna wasalna? Eh, hawnhekk. U sa aħna qed naġbuha naqra, ma fil-verità meta tħares lejn l-annimali tinduna kemm daw dit-tip ta' ħajja jgħixuha regolarment, il-qattus tiegħi dejjem id-dar. Dejjem id-dar. Anzi, ġieli niftaħlu l-bieb, jaqbad trid tidħol il-kamra tas-sodda wieħed għax joħorġ riħ aħrabli. L-għasfur dejjem fil-gaġġa. Il-ħut, il-ħut dejjem fl-akkwarju jew fl-oċejan. Jew kellha jkunu fl-akkwarju jaħsbu li qegħdin fl-oċejan qas jindunaw. Vera, ġifieri kważi kważi huma qas jafu x'ġifieri, jħarsu lejna jitħassruna. U liemu l-iktar annimal perikoluż li qatt kont uħdint? Liemu l-iktar annimal perikoluż li qatt kont? Barra l-mara, barra l-mara, Darba kont viċin ħafna ta' Iljun għax konna kont miegħi il-Mauritius konna minna walk with the lions. Ejjeh, meta morna l-Mauritius. Ara. Kemm hu ħelu. L-Iljun ta' xell, le, l-Iljun tal-lemin biex tagħrfu. Daniel tal-Iljuni, għeġbin. Għandi wieħed jien, tal-aħħuli tiegħi. Għandi wieħed jien, ara mal-Iljun. Dak għaliex għandu wiċċu blerjat lil. Għax ma xtaqx jidher miegħek san. Vera, provajna nikkontattjawk, imma
Vera tiddejja. Jiena l-iktar annimal perikoluż li għeddid li ħajti u għandi fuq filmat. Ma kienx tigra l-Junjo Shark, imma kien lama li hemm fil-Family Park ta' Witilajn. Kelb, mhux ta' għana kelb.

Nixtieq infakkarkom x'hemm fuq GoStars, tajjeb, illejla tistgħu ssegwu l-Catherine the Great, u mbagħad tibqa' on demand ukoll, huwa vera vera sabiħ jidher daw, wieħed minn dawk li nħobb jiena hekk. Għedt li ħa joħroġ il-bieraħ antiċipajtu jiena. Eh? Għedt li ħa joħroġ il-bieraħ antiċipajtu. Le, hawn illum ħa joħroġ u għada, sinjuri, għal dawk li ħa jkunu d-dar tistgħu taraw Bohemian Rhapsody. I see a little silhouette of some girl. Queen!
Bravu!
Yes! Kemm naf! Eżatt, qtajt.
Eżatt bħalma ħajaqtgħu dan nies li ħajlagħbu magħna issa minn hawn ftit ieħor. Ħallow minn Alla fuq id-dinja ħin! Mela, mil-lum qabel ningħaqdu magħkom, tajjeb, u nsiru nafukom daqsxejn, bdejna nirringrazzjawhom ħafna minn hawn sponsor ġdid jisimhom Visit Malta, żgur li ġieli smajtu bihom, u bħalma qaltilna Ġulja lbieraħ, hija xi ħaġa importanti illi nibdew nippreparaw nippreparaw. U aħna nippreparawkom għaliex se nrebħukom 50 euro voucher biex la jispiċċa kollox tmorru tieklu simgħu ftit fl-Acqua Terra Mare Porto Maso, huwa restorant Issa daw jkunu eh? differenti, ġifiri Visit Malta tisponsor jadaw il-vouchers li hawnhekk nirringrazzjaw ħafna u nirringrazzjaw ukoll it-tim tal-Edorenċ li qed idur biex isib dawn ir-rigali f'dawn iż-żminijiet ftit iebsa. Mela, ejja ħa naraw!
Hello, min għandna fuq il-linja? Benjamin, how are you Benjamin? Jien ok, intom ok? Ejja Benjamin, aħna meta nismgħuk itkanta dejjem inkunu ok, ġbin. Thank you. Mela, ħa naraw min huma l-kompetituri, ħa nkellmu il dak li għandu l-kelb f'idejh. L-annimal, għandu l-annimal. X'ismek, ħabib tagħna?
All right, Alan. Alan, kif inti Alan?

Kif qalilna Talen Hemed, indawrulha ftit ir-roti u ma tissizzjanniex. Mela, x'ħa nkunu qed nagħmlu, Sander, ejja. Ekku, Ben ħa jkun qed idoqqilkom kanzunetti u intom tridu taqtgħu x'jisimha l-kanzunetta. Jekk taqtgħu x'inhi l-kanzunetta, tridu tagħmlu dal-ħoss, Eeq! u Ben jieqaf. Il-buzzer, il-buzzer, tajjeb. Mela nippruvaw il-buzzers, Alan. Alan.

Hekk kien qed you somebody ta' Kings of Leon. Mhix miskina viċin marret, eh, b'Sex on Fire. Ekku, ekku, ekku. Moħħok fuq sex, eh, eh. Mela, ħa nagħmlu waħda klassika, waħda ħafifa, aħna mehheq tagħha l-ewwel.
Diġà qiegħed lest alla nara. Today was gonna be the day that I met. Hawn imġiet
Ma għat jabdit il-lyrics kolla. Qal. Qal. Int afha?
Wonderwall, alright. Wonderwall!
Mela grazzi talli kontu magħna, Alan.
Alan, inti sejjer tiekol la noħorġu minn hawn, tajjeb? L-Acqua Terra Mare ta' Portomaso. Issa inti enti qed tista' tmur tikol issa stess fil-kċina imma. Ejwa, diġa billgħet fil-kċina, għamilt barbecue llum.
Ciao, grazzi, ciao.
Ciao. Ciao. Ara li għażha għaraftu mill-ewwel. Sinjuri, biex tapplikaw għal dil-logħba tridu tfittxu dal-post li tellajnielkom tajjeb. Iktbulna, iktbulna li tixtiequ tieħdu sehem u mbagħad aħna min-naħa tagħna nikkuntattjawkom lura, tajjeb? Tnejn kuljum jistgħu jieħdu sehem. Għada jkollna restorant ieħor li ħa jerġa' jrebbaħ 50 ewro grazzi għal Visit Malta. U sinjuri l-mistiedna tal-lum huma Sura Joes. Moira Delia tiddefendi l-annimali u ilha għal żmien twil tipproduċi programm tal-annimali u nistgħu ngħidu hi naqra annimala hi wkoll. Arnold l-Exterminator. Exterminator.
Mela, Arnold għandu kollezzjoni ta' annimali vasta, imur jitkellem bl-annimali fil-krim, eccetera, eccetera, vera kif fuq id Però, mbagħad, l-ironija li parti minn dawn l-annimali li kollezzjona joqtolhom ukoll bħala xogħol tiegħu. Ħankun qed nitkellmu ftit miegħu. U fl-aħħar net ieħor li dwar l-annimali jifhem u jgħix magħhom tista' tgħid Anton Rea Cutaia li ħanitkellmu miegħu iktar tard ukoll imma. Nibdew bl-antivirus news.
U dawn huma l-antivirus news jidher biċ-ċar mir-ritratti li qed nirċievu li s-sitwazzjoni tal-coronavirus qiegħda tiggrava sinjuri, tiggrava! Il-care qed nagħmlu minn kollox biex inżommuha 'l isfel imma t-tempra tal-ġenituri li qed jipprovaw jaħdmu mid-dar bit-tfal magħhom qed togħla, togħla 'l fuq u fil-fatt Għandna ċerti ritratti, Sur Agius, għandna ċerti ritratti. Li laqas se ngħidhom, laqas se ngħidhom ċertu fierħ għax qed ngħidlek eżempju hawnhekk hawn, din hija tifla ta' Marija Cortis li għadha ma tistax tifhem li fil-barmil tal-art ma tistax tinħasel! Kemm hi ħelwa toqgħod f'barmil! Ħelwa tidħollok fil-barmil! Kun għadek taħsel lilha iktar!
Is-sitwazzjoni qiegħda gravi għandha anke għand il-familja ta' Victoria Ryan Farrugia għaliex mill-jidher il-kbir jivvinta U ż-żgħir jaqlagħha, għandna l-provi, għandna ritratt ieħor tagħhom. Għandna ritratt ieħor, eh, fil-fatt weħel iż-żgħir ara ja ħasra. Miskin, oh. miskin.
Eh, u mbagħad immorru għand Nati Elaja Azzopardi, it-tifla tagħha, ma nafx jekk hux għal beautician, jekk le Jalkun li naraw xi meeting tal-Labor dit L-emmixja. U spring cleaning isu wasala xaraw is-sinjurina żar i u tażel x'ħatilbes u Kieku l-mara tiegħi ġa taħass ħażin. B'rasek. Ngħidlek il-kexxun mandra qiegħed hemm. U fl-aħħar nett, ej! X'intom tagħmlu hemm fuq? Daw telgħu hemmhekk u ommhom qabdithom waqt li kienu qed jisirqu t-tadam, il-kabor ta' Rebekka żarb huwa mandra, ibqgħu ibagħtulna sinjal. San, san, ara l-wiċċ tal-imqarbizza u wiċċ ta'. Qabduhom. Arġa' tihom li wiċċ ta' ħati għandhom, eh? Mela, sinjurien ibqgħu. Ara, san, wiċċ ta' ħati għad ngħidilhom. Ta' quddiem il-prinċimes imma x'tidher. Sinjuri ibqgħu ibagħtuhomlna dar-ritratti aħna nuruhom tajjeb u nieħdu gost bihom, jiġifieri ibagħtuhomlna fuq 99799979 jew inkella info@danusan.com. Grazzi talli qed tikkompetu magħna u qed tikkonkorru. U aħbar importanti oħra sinjuri kulħadd jisħaq biex ma mmissux wiċċna. Dik hija parti faċli ħafna kif ma neħdux il-virus, ma neħduh, Sander. Diffiċli. Sa kemm ma ġiġ ħadd jobżoqlok fiċċek, dik li għandek. Il-lama, speċjalment.
Mm.
Però bniedem ġenju, ġenju, irnexxielu jisma' jivvinta. Xi mask l-oħra.
Le, le, le, le, san.
Teknika li tagħmilha inti u ma tmiss wiċċek bl-ebda mod. Sinjuri, mana ħatħlif Roger.
Hawnhekk kif jien imħassar illum. All right, Roger, all right. Jien, all right, min inti? Hawn, Daniel tad-Danusan, qed ngħidlek li se nċemplulek, Rog.
Ejwa, qed nistennik, fakkarni għax ridt għax insejt.
Roger, inti skoprejt mod ta' kif wieħed ma jmiss wiċċu, hux hekk? Ii, insejtha di, għax jien għall-ewwel bdejt ninnavika bl-ingwanti, min. Imma l-ingwanti kif tal-jena rasek tispiċċa toqgħod Tmissu ddaħħal l-hemm u ddaħħal l-hawn u allura bdejt naħseb imħassar għad bilfors hemm xi metodu ieħor, fhimt? Veru għax jekk ma toqgħodx attent, kemm-il darba tispiċċa tmiss wiċċek u lanqas tkun taf, hux vera?
Lejlek tgħid? Ejwa, ej. Mela mhux lilek, mela. Ej, allura hemm issa ħsibt mod ieħor iktar safe, men. Ngħidu le? Għidulna, għidulna, għidulna. Ara, inti li trid tagħmel timla drink fuq il-lemin. Sewwa.
Timla drink fuq ix-xellug. Sewwa. U ma nkunx tista' tmissu wiċċek, qed tifhem? Heh.
U hemm xi ħaġa li timlihom partikolari? U le tista' tażel whisky, eh, vodka, slippery nipple, jew motherfucker, daqs kemm hemm drinks differenti. All right, ftehimna, ftehimna. Bat li għandek tista' tixorbu, eh, ukoll ara.
Eh, u u dit tagħmel il-ġurnata kollha hekk? Kem kif kem tista' jiena nixrob u nimla, u nixrob u nimla. Fimt, imma metodu tajjeb, imma jekk tixorbu mbagħad u tniżżel it-tazzi kapaċi tmissu wiċċek terġa' sabiħ. Isma' imbagħad tant issir żibel ma' ħtamijiet li qed ngħidlek jien mhux wiċċek ma' b'milsa qaf tkun taf x'inti tagħmel. Ciao hey! Cheers! Ciao Roger! Ciao! Jien naħseb minn Harvard ħarreġ dan l-istudju. Kemm hu bravu dan! Ole!
U għednilkom ilbieraħ, sinjuri, illi ninsabu nkwetati għaliex hemm postijiet illi għalqu Tfew is-swiċċ u telqu. Imma dal-post partikolari ma jistax jitfi is-swiċċ u jitlaq. Qed nitkellmu dwar l-Akwarjum Nazzjonali fejn hemm ħafna speċi differenti ta' ħut u mhux biss, tajjeb. U fuq il-linja magħna għandna lill-manager. Il-manager, il-manager. Il-manager.
Mark, kif int?

Mhux ħażin, intom. Għaddejjin, għaddejjin.
Mark, inti qabel ma nibda nsaqsik fuq l-akwarju, ħa nsaqsik fuq annimal inti għandek speċi ta' tigra eżotika tiġri fid-dar. X'kissritlek l-aħħar?
X'inhu? X'kissritlek l-aħħar? X'għandu ħajja? Eh, żewġ vażuni, vażuni l-bieraħ u l-bieraħ l-ula. Imma baqalek xi ħaġa d-dar kemm ilek li daħħal dar.
Bengal.
Fimni hemm xi kisser. Ejja ngħidu x'inhu Bengal cat da qattus mhux tigra. Bengal hija. Taf min għandha wieħed bħalu wkoll Gaja. Gaja, Gaja, Gaja.
Gaja toħorġu biċ-ċinga u hekk ta' u toħdu fuq dgħajsa. Hi anke l-qattus lil paċi joħorġu biċ-ċinga, ġifieri jgħidu. Eh, il-qattus lil paċi.
Il-qattus imma jgħid. Mela Mark inti tmexxi Cafè Del Mar li huwa parti mill-Akwarju Nazzjonali. Tajjeb, is-sintom bil-korona u bla korona ma stajtux titfu s-swiċċ u titilqu 'l barra, mhux hekk? Ekku, l-iktar ovvjament l-iktar problema li kellna ovvjament minħabba l-aquarium. Kif għadt sewwa ġuħ tras kbir ovvjament u speċjalment il-ġuħ tras il-kbir aħna għandna tim ta' tmienja min-nies li jieħdu ħsieb il-post, il-ħut, Li jgħidulhom aquarists u dawn Alla ħares qatt jiġrilhom xi ħaġa, jiġifieri, għax ovvjament min ħa jiequ ħsiebhom. Eh, Fil-fatt hawn kont Alla ħares qatt jiġrilhom xi ħaġa għax huma ftit minnhom dan nies Malta jew għax. E, ekku, l-ewwel nies huma jafu x'hemm mhux m'hemmx fl-akwarjum, jiġifieri huma jmexxuh. U ovvjament ma tantx issib nies Malta li huma
u għandhom ix-xogħol darba jiena ħadd tur ta' kif taħdem is-sistema u vera interessanti hemm ix-xogħol, hemm xogħol kbir il-ħin kollu. Fil-fatt li għamilna wkoll qsamna qsamna t-tim f'żewġ gruppi, jiġifieri li qed naħdmu b'erba' min-nies bħalissa fuq shifts differenti, dawn qatt ma jiltaqgħu ma' xulxin qegħdin. Ħalli jekk jinqala' xi ħaġa inti. Jekk jinqala' xi ħaġa, dejjem għandek tim li huwa ma jiltaqax ma' ieħor u qatt ma ltaqgħu li ma jistgħux jieħdu jittieħdu minn xulxin. Issa, il-post huwa magħluq kompletament, mhux hekk, mhux jidħlu viżitaturi. Il-ħut, x'taħseb li jħossu meta jaraw il-post vojt?
Ifimni, huma għalihom il-ħajja għaddejja normali. Ma jimmissjawx il-viżitaturi ġifieri taħseb.
Ma naħsibx. L-ewwel darba minn ħajkun l-ewwel wieħed li jerġa' jidħol għax qata' ħajjih.
Imma intkom qed tagħmlu xi ħaġa biex għalkemm ma nistgħux nidħlu fl-akwarjum forsi twasslu xorta il-biċċa tax-xogħol. Iva, mela, li qed nagħmlu minn l-Education Department tagħna qed jagħmlu programmi għat-tfal fuq il-Facebook page tagħna, jiġifieri eh, on a regular basis. Jiġifieri n-nies minn min jsegwihom hemm diġà li għamilna fil-passat u oħrajn li ħajkonna issa iktar il-qudiem. Sa ma titkellem għandna xi filmati wkoll. Xi affarijiet li qed Xi affarijiet li qegħdin tagħmlu. Qed nuru wkoll ovvjament ix-xogħol li għadu għaddej, jiġifieri ovvjament il-maintenance, jifitimmaw il-ħut, u dawn l-affarijiet kollha, ovvjament ix-xogħol għadu għaddej normali. Mhux sabiħ għalina għax wara x-xogħol kollu biex ftaħna u wasalna fejn wasalna, Imma x-xogħol irid jibqa' għaddej, I mean ma waqafniex, le. Mark, inti kif għadna barra l-aquarium tmexxi wkoll Cafè del Mar u sa fejn naf jiena il-Ħadd li għadda kien l-opening suppost, hux? Hekk, kellna fil-fatt. Issa li kont qiegħed fuq is-sufan u xorta kien hemm DJ set, x'ħassejt inti? Ifhimni,
kważi tana l-biki u ovvjament, speċjalment meta t-temp imbagħad jippermetti, jiġifieri iktar u iktar. Nhar il-Ħadd se jkun hemm, nhar il-Ħadd se jkun hemm, Mark? Nhar il-Ħaddija jkollna live streaming ieħor. Tajjeb, mela, għax aħna ħankunu qed nagħmlu l-programm tal-Easter. Naraw mid-dar, m'hemmx tagħmel. U ninaqdu naqa' miegħu. Ejja, il-Ħadd ħajkollna programm mifqugħ, eh. Għandna kollaborazzjoni minn Warsaw, għandna l-Prim Ministru li ħajkun mal-familja tiegħu għandna intervista, u mbagħad għandna il-Fabian Demikoli wkoll. Mela, grazzi Mark, insellmulek! Grazzi lilkom.
Sellilna.
Sellilna l-ħut.
Nservikom, ċaw. Ċaw, mela, ma kenix ċans noħorġu dawk il-filmati kollha, imma jekk titlu fuq il-website tal-Akwarju Nazzjonali u min iħobb il-ħut hemm sew x'tistgħu taraw tajjeb. Nistgħu nuru xi ftit minnhom fuq noli wkoll. Ekku, nistgħu fih.
Mela, u li ma taħsbu li kien il-film tas-sena 2020?
Li kien li jew li jista' jkun għax baqa' ħafna films, eżempju, ġej Mulan dis-sena. Aħjar jagħmluh Wuhan.
Aħseb. James Bond. X'taf se jkun jismu ta' dis-sena? Għajdli. No time to die. Ifewni, eh, naħseb aħjar bidlu l-eżem bħalissa, xaħġa oħrejja. Ejjien, eh, naf, du little. Bħal mamlu l-Amerikani fuq il-korona. Ma kollox fuq il-korona.
Little. Eh, Ejja, li mol film li ta' Home Alone!
Mux vera kullħat id-dar wahdu. L-umar minni qiegħed.
U minn hawn nappellaw biex ma toqgħodux weħidkom, anzi ngħidulkom ċemplu kemm tifilħu lin-nies, il-qrabatkom, tajjeb, jekk qed tħossukom weħidkom u naf li qed tiġri ħafna nies għax ġieli jibgħatulna messaġġi wkoll lilna, aqbdu triq u kemm tistgħu agħmlu kuntatt imma b'mod virtwali, jekk ma tafux tużaw il-Facebook jew hekk, għidu lil xi ħadd ħalli jġibilkom u titgħallmu, tajjeb dan huwa l-mument. U barra minn hekk, barra li tkellmu lin-nies tistgħu tidħlu fuq il-paġna ta' Noli fuq il-paġna ta' Facebook, Ikun hemm kontenut minn filgħodu sa filgħaxija, nibdew b'affarijiet. Kważi kull nofs siegħa, kull siegħa jkun hemm xi ħaġa. Eżatt, u mbagħad nispiċċaw bina. Issa, nfakkrukom nerġa' nagħmlu avviż, minn għada ħa nkunu fis-sebgħa ta' filgħaxija, mis-sebgħa sat-tmienja, tajjeb? U tat-tfal ħa jimxi bi kwarta żgħira qabel, jiġifieri fis-sitta neqes kwart, tajjeb, biex inkunu jistgħu ndawru daqsxejn is-set ups u l-affarijiet kollha. Qed ngħid b', Bi pjaċir kbir, sinjuri, nilqgħu l-ewwel mistiedna magħna, ħadd għajr Moira Delia! Aww!
Hello! Ara.
Kemm inti sabiħa.
Ilni nistenniekom.
Moira, isma' kont ħantik kumpliment, kemm inti sabiħa.
Ejja. Vera, Moir!

Taħseb li jiswed?
Inta, isma, nista' ngħidilkom di tal-mami. Secret, secret. Secret.
Ċemplitli, ċemplitli s-sibt. Eh. Issa s-sibt jien peress li issa edha live bil-programm. Eh. Iċempil li s-sibt hekk ikollok aptit. Imma dofdan, in ċemplet imma dal in eh. Fi tlieta ta' war nofsinhar nkun sejra nagħmel il-makeup, nirranġa u nagħmel kollox.

Dil sitwazzjoni teffettwahom l-annimali? Il-pets? Ara, ara, din hija ċara li l-annimali, il-pets tagħna, il-pets tagħna safe, tajjeb, sal-lum il-ġurnata. Le, jiena mhux minn dak il-lat mort, ah, jekk hux peress li hemm sidhom id-dar hux qed jeffettwa l-annimal.
Bħala stress. Le,
bħala stress. Għax eżempju tiegħi moj. Ma ngħidlek, eh.
aħna nittrażmettu dak li nħossu fuq l-annimali tagħna fil-fatt. Ċikka meta tħossni tismani ngħajja tunkun ansjuża jew nirrabja, mill-ewwel tiġi ma' wiċċi sa trid twaqqafni għax tħossu dak l-istress. Jiġifieri iħossu dak li

Eh, għal xi. Għax tiegħi qed jinjoraw. Iżek kienet bċaħat.
Tiegħi qed jinjorawni. Jew tiegħi eh? jinjorawni qegħdi mhux jagħtu każ, iktar ma qed inkun id-dar, inqas jagħtu każ, x'in ir-raġuni. U ma dawka il-qtates għandek għandek xi ħaġa pożittiva dwarhom għax huma indipendenti ħafna. Eh. Fimt, issa meta jarawk tirrilassa, jiġu jirrilassaw miegħek. Jiġifieri intefa' san u jintefa' wkoll. Intelaq. Intreħa. Intreħa. Nintelaq. Intelaq. Mgħajr, mela hawn nies li għandhom il-pets id-dar u huma mdorrijin li jagħmlu pipi barra, il-pixxaturi jridu jagħmluhom barra, tajjeb? Issa, hawn pajjiżi li qed jużaw sistemi ma nafx, hawn pajjiż partikolari, il-Greċja sa fejn naf jien qed jew Ċipru qed joħorġuhom bi-drone. Bis-serjetà kollha qed ngħidlek. U mbagħad hemm oħrajn naqra iktar custom made u mhux teknoloġiċi qed iniżżluhom bil-harness jagħmlu pipì mill-gallerija isfel. X'taħseb dwar din għax jiena din ma tantx għoġbitni. Ħa ngħidlek, le, le, ħa ngħidlek. Din l-ħaġa l-ewwel nett mill-awtoritajiet stess qalulna li safe. li aħna jekk noħorġu l-kelb tagħna madwar il-blokka sakemm jagħmel il-bżonnijiet tiegħu, da ma aħna m'aħniex se nmissu ma' xejn. Importanti li ma mmissu ma' xejn, ma mmissux annimali ta' ħaddieħor għax bħalissa iktar minn qatt qabel disrispett, disrispett, eh!
Taf li niddejjaq minn immiss lil annimali jien bis-serjetà kollha, eh! Għax da x'jiġifieri, ve, għażempju, il-kunjata tiegħi għandha l-vizzju kif tara kelb ta' xi ħadd tmur u tmissulhom. Mhux sew, hu, ma jsirux dawn l-affarijiet. Le, bis-serjetà, dak suppost għandek issaqsih. Bħal meta jmissulek iż-żaqqdi tiegħek, eh.
Ġifieri l-parir tiegħek biex sakemm tgħaddi din il tipo ta' kwarantina jew lockdown.
Lockdown, kwarantina hi x'inhi, il-bżonnijiet tal-kelb. Għallimhom. Il-bżonnijiet tal-kelb trid toħorġu u jagħmel il-bżonnijiet tiegħu barra. Xorta. Ovvjament m'aħniex sejrin 'il bogħod.

Isma', l-annimali kollha li kellek inti f'ħajtek, għidilna xi żewġ praspuriet, għax inti jiġru warajk dawn l-affarijiet ukoll. Le, għandi waħda ma nistax ngħidha. Naħseb naf li m'hi.
Tafha?
Dik?
L-oħra. Ara, ara jekk hux dik. Moira, jekk hux dik. Le, le, le, ħa ngħidilkom di. Mela kellha ġemel. Le, le, di tiftakarha, Moira. Meta għajjattilha. Hi mela dik mhux kbira jew. Eh.
X'għamil? Eh. Għidilna Le, le, le, le. Le, le, ma tridx, għasek, ma tridx. Eh. Isma', di jien għandi kelba. Eh. Ma nafx kif se ngħidilkom. Wejja, go for it. Għandi kelba li li ehm, Il-gass tagħmlu bil-ħsejjes bħan-nies. Eh, issa Sander, issa Sander. Sibthom kollha hekk jien.
Eh. Le, le, le, l-oħrajn qatt ma kelli kelba hekk. Eh. eh, xi mdaqqiet tkun għaddejja timxi taf żelik, le san. Jolli int xejn. Ejja, Mhux qed inwaħħlu fil-kelba u qed nitfgħuha public u. Ejja! Ifhimni llum, l-importanti li ma tagħtasx mhux li ma tbossx, għax tinkwieta.
Smajt waħda, smajt waħda vera tajba, Mojn, qalu qabel, kien qalilha Rodney, qabel kont tisol biex tgħatti bas-sowsa. Illum, tamel bassusa biex tattija sisa. Eżatt, eżatt, eżatt. Somma, sinjuri, jek taraw il-mojra u xommu riħa, iħa twaħħal. Mujiex il-kod il-kelba ma i.
Isma, parir malaj, zewċ affarijiet, li l-cat feeders li eh, minnom li huma kbar fleta u li l-dawk li għandhom għadni mal-id-dar, eja biex nalqu bis-sewa. Mela, importanti ħafna l-cat feeders li għandhom eh, forsi 65 il-fuq li ma jistawx joħorġu jċemplunna fuq 77-550-550 daw kollha li qed jibżaw joħorġu jċemplunna Ovvjament għanna ikel available u għanna feeders apposta volontira li joħorġu jiklu

Il-COVID.
U le, mhux hekk, u l-età, u l-età. U l-età. U l-età. U l-età.
Ah, Le, u- le, issa, issa ħallina miċ-ċajt li noħorġu l-klieb regolarment. Dik il-ħarġa ma mmissu ma' xejn u naħslu jdejna meta niġu lura u nimsħu l-saqajn il-post tal-klieb bil-ilma u s-sapun. Ilma u sapun. Mhux biss bl-alkoħol? fuq il-klieb. Le, le, le. Anka min għandu eh, l-flamingos ukoll sewwa. Tagħna ta' testa barra fejn għandkom problema jekk joġobkom ċemplunna fuq 77550 jekk intom ukoll tridu tajnu bħala volontira ċemplu fuq dak in-numru u noħdulkom id-dettalji. Mojra! Jaħasra dawk l-annimali

Kom biex fil-birthdays tibbatulna. Era li kollha pipi.
Tox taħbi, għara, ġajja, sali jem. Ma l-inser ta' bjonda tifla. Ejja, kompli. Ġibet lejk, ma. Mela.
Min kollu l-berdej. Ibatulna, għalli nkunu nistaw namlu surprise bħal muħan nipruvaw namlu issa. Ejja, nipruvaw, tlaqna. Suppost għanna kompliċi maħna. Għaliex?
Nista' noħorġu diska bjani. Vera, għanejlek. Palessa kollox itik. Palessa kollox itik il-pjaċir. Mela, nisperaw li ħajna xinna naqbdu. Hello, hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Graziel. Graziel. Hello! Grazz!
Happy birthday! Happy birthday! Lejla naf dak li Normali dak li skop inti qiegħda fuq il-programm ta' Danu San Antivirus. Nawgurawlek!

Good night! U dawn biex tgħaxxaq jorqdu kmieni. Jiġifieri x'aktarx li ma ħallejnihomx jorqdu. Jiena naħseb aħna biss.
Sinjurina dwar ftit serjetà żgħira, tajjeb tkellimna dwar l-annimali li huma fil-bżonn, dawk huma importanti, però huma importanti ħafna wkoll in-nies li huma fil-bżonn, hemm nies hemm barra li bis-sitwazzjoni m'għandhomx biżżejjed ikel jew m'għandhomx biżżejjed flus biex jixtru l-ikel. U allura, Ħa ntellgħulkom da' tliet numri li huma numru ta' donazzjonijiet, huma donazzjonijiet żgħar għax m'hemmx għalfejn. Żewġ ewro, ħames ewro jew inkella għaxar ewro. B'għaxar ewro tkun diġà xtrajt. Ekku, ekku. U dawn sa qed jamministrawhom il-Malta Trust Foundation taħt il-patroċinju ta' Mary Louise Coleiro Preca li kienet fil-programm għandna ftit tal-jiem ilu u jekk forsi Ma tistgħux tagħtu flus, jew inkella tistgħu tagħtu xi ħaġa oħra, aħna l-flus ħa nużawhom biex nixtru l-ikel. Jekk tridu tagħtu ikel dirett, jien naf, tagħtu xi xirjan, xi business, naf li kien hemm persuna li tathom iddubaw container b'għaġin san. Jiġifieri hekk almenu nħallu lil kulħadd ikollu dik l-ikla soda kuljum huwa tajjeb ħafna. Jekk jogħġobkom għinuna Ngħinu. U hawn dat-telephone number biex iċċemplu jekk għandkom ikel u mhux id-donazzjonijiet. Tajjeb, ħbieb tagħna? Tajjeb ħafna. U mmorru għall-mistieden li jmiss, sinjuri. Fuq il-linja magħna għandna lil Arnold! Għall-ewwel darba fuq l-iskajp dat-tifel, hux hekk, Arnold? Kif inti?
Iktar mdorri, iktar mdorri mmur programmi live milli fuq dawn l, fuq l-iskajp, imma trid tadatta, hu. Ekku, ekku.
Arnold, ħa mmorru mal-ewwel għad-dunque miegħek. Inti owner ta' ħafna annimali strumbi.
Ejju. Semmilna xi ftit. Insomma, forsi aħna l-istrambi mhux huma. Le, semmilna xi ftit, Arnold, ejja. Ifhimni, irrabbi ħafna biex nistudjaw u hekk insetti differenti. Imma meta tgħid tistudja, Arnold, xi trid tistudjalhom dawn, x'jagħmlu? Hemm ħafna, hemm ħafna affarijiet x'tistudjalhom. Jiena xogħli huwa f'dik il-linja wkoll. id-dilizzju tiegħi wkoll f'dik il-linja. U kieku bħalissa kieku m'hawnx dil-Covid 19 qiegħed lil Madagascar niġru għajrhom. Qed tara?
Imma weħilna hawnhekk. Arnold inti għandek ħafna ġrieden hux hekk, wirdien? Semmilna ftit iktar ejja Arnold, daħħal ħajjin eh!
Mela. Bebbux din li ħadt minn għandek. Hemm kollezzjoni ta' riċerka b'Balz Malti u hekk. Għandi l-ikbar kollezzjoni magħrufa ta' wirdien ħaj varjetajiet differenti li jeżistu fil-Gżejjer Maltin. Ġrieden l-istess għandna kollezzjoni ta' ġrieden opil. Nistgħu ngħidu xi, meta ngħidu kollezzjoni, tista' tgħidilna qisu kemm hekk?
Il-wirdien hemm xi 150 speċi differenti ħajjin.
U ġrieden? Ħajjin. Jien insertajt ġej darba. Darba ġej ta' għandi tiftakar. E- e- eluf, eluf naħseb. Immaġina minn dak iż-żmien law komplejna nkabbru kellna mmorru x'imkien ieħor. Qed ngħidilkom ġifieri dat eluf. Eluf. U x'iktar hekk bħal affarijiet strambi. U mbagħad affarijiet strambi għandi għandi ċertu għasafar tropikali, għandi għandi bħal emu, għandna emu tiġri d-dar magħna.
Emu.
Emu hija t-tieni l-ikbar speċi ta' ta' għasfur fid-dinja, ġifieri iżgħar mill-ostrich biss. Meta ngħidu tiġri d-dar magħkom, di spjegali. Il-koko, ġifieri fil-salott. Jiġifieri tkun għaddej u tgħid, ara, hawn emu. Emu, l-emu.
Mela, hemm mod kif tevita li tiżloq xi żalqa u tikser għonqok. Fil-koko, eħe.
Sewwa, li tagħmel huwa żżommha kemm kemm sajma qabel ma qabel ma toħroġha, jiġifieri tħalliha daqqa sajma. U u mbagħad toħroġha u hi tinterekti aktar u hekk, sewwa? U inti hekk tista' tittajmja li jekk tagħmel tagħmel ftit, ma ma taħsillekx kullumkien. Fhimtek, bħalma qisu wara l-kafe ta' filgħodu tittajmja ruħek, hi tittajmjak lilha mod ieħor. Fhimtha? Eżatt. Għax il-problema hija il-problema hija li l-għasafar ma tantx jafu jikkontrollaw it-toilet tagħhom. Mela biex tiftehmu, ġa ġibilna ritratt ta' qabel da. Mela, dawk f'kull kaxxa hemm ma nafx kemm il-wirdiena differenti, le biex inkun għattilkom. Dawk f'kull kaxxa hemm speċi ta' wirdiena differenti, issa jien meta għedtilkom 150 speċi individwali ma tistax tikkalkula, jien ngħidlek mal-kaxex kollha li hemm hemm 100,000, kwart ta' miljun.
U meta kont żgħir kont tibża' minn xi ħaġa, xi annimal? Jew le? Le, le, da.
Issa, mistoqsija aktar importanti. Il-mara u t-tfal, dal-ħobbi tal-annimali strambi, kif joħduha? Hemmhekk qed taraw l-għemu bħalissa ara fuq il-ritratt. Ara, l-għemu d-dar, l-għemu d-dar. Eeh, jibda jidimmaġinaħ naqra kbir. Dak kemm ħa jiġi daqshekk, sa? Le, dak għad għandu xahrejn. Imma dak irid jikber disa' piedi. Disa' piedi, disa' piedi. Disa' piedi. Jilħaq is-saqaf. Ilma u tfal, ilma u tfal. Ifhem, jiena bniedem naqra kumpless u l-mara tiegħi kellha tieħu paċenzja kbira l-ewwel nett meta konna qed nikbru bl-istudji li kelli nagħmel, il-pajjiżi li kelli niġri, it-tfal fl-atmosfera li tellgħajnihom, Pero kollha nħobbuhom, kollha nħobbuhom livelli differenti. Meta ngħidu tħobbuhom ġifieri t-tfal ikollhom il-ġrieden fuq idejhom ikollhom il-wirdien ma jiddejqux hux hekk?
Dik il-ħaġa li jiddejqu neħħejn hija minn natura tat-tfal, it-tfal kienu esperiment għalija li ma nbażżawhomx u li jitilgħu li huma japprezzaw kulur ta' ġurad, kulur ta' wirdiena. Kif, kif bdietlek din namra hekk għax stramba nara? Kif bdietli?
Jien kont l-ewwel wild mill-familja llum qegħdin tliet aħwa. Eh. U meta kont l-ewwel waħdi kont kienu jaħduni għand in-nanna u n-nanna miskina kellha ħafna wirdien fil-kċina. Eh. Sewwa. U jien kien u jien minn u jien għalija kont qist qed immur iż-zoo meta mmur għand in-nanna. In-nanna tgerger u tiġri warajhom bil-prodotti u hekk u jiena nitfagħalha l-ħobż taħt il-kċina biex naraħhom jieklu. Mela.
U bis-saħħa. Li ġara ġerrew in-nanna. Min jaf min jaf kemm hemm nies qed iħossuhom ħażin bħalissa. U bis-saħħa ta' dal-wirdien, bis-saħħa tagħhom komplejt ninteressa ruħi fl-entomoloġija u fl-insetti u hekk, u bis-saħħa tagħhom komplejt l-iskola u komplejt il-karriera għax jien ma kontx bniedem inħobb ħafna l-iskola jew hekk, komplejt nistudja u nispeċjalizza, biex dejjem nibqa' viċin ta' dawn l-annimali u l-interess li rabbejt lejhom. Arnold, fil-qosor hekk dawn iż-żewġ mistoqsijiet. Inti tħobbhom ħafna imma xogħlok huwa li toqtolhom għax inti l-exterminator. X'inhi din l-ironija imma kif tħossha?
Mela, jien dħalt fis-settur tal-pest control bi żball. Però. Bi żball. Bi żball ta' veru. Jiġifieri dħalt bħala bniedem nagħmel ir-rapporti fuq l-insetti però mbagħad indunajt li huwa l-aqwa post għalija għax stajt neduka n-nies fuq dawn l-annimali u stajt dawk neduka n-nies biżżejjed li mhux kull ħaġa li tidħol id-dar hija pest imma hemm ħafna annimali benefiċjali li jidħlu ġad-djar tan-nies li dawk ħaqqhom il-protezzjoni filwaqt li hemm affarijiet oħra li l-bniedem ġab li huma vera pests u. Fhimtek.
Issa, il-Covid 19 taffettwa lil xogħlok?
Ah, bħalissa qed taffettwah minn aspett pożittiv. Għax ħafna pajjiżi qed naraw dawn l-annimali u l-pests qed jieħdu t-toroq, hux hekk? Qed jiżdiedu, qed jiżdiedu, għadna, għandi kemm ippubblikajt xi ħaġa kemm qed nuri kemm infirxu, jiġifieri bħala suġġett florixxejt iktar milli ma iktar ma stajtx niżdied iktar. Dik u probabbli fil-business ara kemm hawn nies illi issa titmur u tneħħilhom il-wirdien. Eżatt.
Ġrieden fit-toroq, ġrieden li llum il-ġurnata tmur hemm ċertu postijiet bilkemm ma jtukx daqqa ta' nkera inti x'inti tagħmel barra suppost qiegħed ġall-kwarantina ġewwa. Qed tifhem? U hemm ċertu żoni li l-problemi żdiedu ħafna, ċertu restoranti sfortunatament għalqu. u ovvja m'hemm ħadd min jikkontrolla xejn. L-aħħar mistoqsija, jekk xi ħadd qed iħossu waħdu u jixtieq jadotta wirdiena jew ġurdien, tista' tgħinu inti? Ara, għal kull servizz li ngħaddi jien nista' nġiblek kilo wirdien b'xejn ħalli jkollok familja sħiħa għal miegħek. X'ħlew u x'ġenerożità! Ċemplunna, jew ibagħtulna fuq 9979779 Kilo wurdien għal min qed iħossu waħdu. Grazzi Arnold! Grazzi, ciao Arnold!
Bye, bye, bye. Kemm huma nies differenti. Oh, jiena ngħidlek waqgħuna xi 50 view, eh, mal-għal tal-ġrieden, imma imma minn hawn nsellmulu nafu li huwa xogħol u nafu li huwa dedikat vera. Eh, sinjuri, l-kompetizzjoni tal-bieraħ. Ma tantx marret tajjeb, sa. Le, kellna 8 u dublett, issa jiena għaddi għan. Vera, faċ. faċli, għax kienet faċli.
Fil-verità daħlilna ritratt wieħed li lanqas nistgħu ngħodduh b'tajjeb. Għaliex irid dejjem jidher persuna. Eżatt, il-persuna, mela illum m'għamilna xejn. 20 ewro voucher grazzi għall-Enemed għal min għada se jibgħatilna ritratt li jkun fih tuffieħa u ġins u intom importanti jew xi ħadd ieħor. Vera faċli da, tuffi ħaġin su int, imma jrid ikun oriġinali. Iktar ma jkun oriġinali, iktar hemm iċ-ċans li jġbdilna jnejna u nrebħukom 20 ewro fuel grazzi għall-isponsors tagħna li huma l-Enemed. Tridu tibagħtuh jew 999 jew 997999 jew inkella info@danusan. Dotcom, Il-ħbieb tagħna taż-Zoom, hemm xi ħadd li nistgħu nit. Issa kemm għandna xi ħlewġ iż-żmien! Insellmulkom ħbieb tagħna, insellmulkom, hemmhekk għandna lil Clarice Borg illi qiegħda ħdejn l-annimal tagħha.
X'annimal għandek Clarice?
Għasfur. X'jismu?
Rio.
Rio, jitkellem?
Jitkellem u jeqridni. Mela nara, għidlu jgħid xi ħaġa. Meta jrid hu.

X'ismu? Kerstin, Kerstin, x'ismu? X'isima? X'isima?
Tea.
Tea? Tea? Kemm ħelwa. Darba ma reta l-Eurovision?
Le. Le, mhux hi mela tej oħra. Teresa de Manuele, Teresa! Kolla jisom l-istess razza jek li ġibtu nallum. Oh, da mux li ġu minn xuxin jew il-kelb qed jimxi minn tiqa l-oħra. Teresa, dik xisema jew xismu?

il-voucher tal-lum 20 ewro għall-ewwel l-ewwel persuna li se jitlaq u jġibilna, mhux iġibilna, jista' jurihulna fuq il-mobile jew xi ħaġa, it-tank tal-gass. Tlaqna! Ċilindru tal-gass.
L-ewwel persuna li ħajjilha ċilindru tal-gass telaq. Telqet, ara Louisa telqet ukoll. Hi wis toġobni din logħba, ara Benjamin dak kif fittex iċ-ċilindru tal-gass. Le Benjamin ma toġġ, eh? Mejja ħana raf.
Ħanara, ħana Hemmhekk! Teresa, Teresa, Teresa, Emanuele! Teresa tirbaħ, le, le, dak rittien iċ-ċilindru veru, brava Teresa! Emanuele, brava!

Tajjeb. Wis toġobni dil-logħba.
Immorru għall-aħħar mistieden il-ħabib tagħna. Żomm, żomm, dan qabel imma għandna għandna daqsxejn ta' filmat ħelu fejn qbadna ftit annimali differenti u tafu li l-affarijiet li jagħmlu huma affarijiet tad-daħk ħafna u araw daqsxejn x'inhuma jagħmlu. Ma tajthomlix dal-bridge, sħiħ.

Dak ħanżir ta. Ħanżir. Kemm hu Malti.
Tara li jitgħallem u nitgħallem jien, sewa ngħid. L-aħħar mistieden Alla għalikom illejla, sinjuri. Anton Cutajar, insellmuklek Ton, kif int? How are you Daniel? Mhux ħażin, mhux ħażin. Nilqgħuk magħna f'Antivirus fil-Kamra tas-Sodda tad-Danusan!
Aħna għadna daħlin minn barra, għadna kif ġejna minn ronda. Ara, ħa ngħidlek naqra kif sirtna fil-Antoniena. Nista', Antoniena, jimporta? Darba kont qiegħed għand wieħed qed nixtri xi bozzuz. Sewwa. U ġie da, qallu tieni bozza! Għat-tigra! Għadtlu anka jien għandi tigra d-dar, qalli vera jien. Għadtlu mela l-mara. Qalli vera għandi tigri jien. Għadtlu mwerja bżeda. U vera, ġimgħa wara mort fil-fatt nara eh, it-tigri.
Għaddejjaqni għaw. Eh? Ġejt id-dejjaqni għaw kemm inspirt. Ejjejjej, Anton, kif ġitek, kif bdejt? Għax naħseb hekk titkellem ma' tigri, kif bdejt? Eh, bħalma tafu, bħalma tafu nies eh, l-ewwel bdejt biżwiemel u mbagħad komplejt eh, ġibt l-annimal. Imbem naqabża minn zimel. Ġifieri inti
qabbat zimel ma xi ħadd u ma kellek tigra, ma kif spiċċat il-biċċa? Le, l-ewwel Kelli razzett, armajtu bi żwiemel, u mbagħad kien hemm xi ħadd qalli isma' qalli hawn tigra għall-bejgħ. Għedtlu l-Madonna tigra għall-bejgħ jien. Għedtlu morru nixtruha jien, dak kien fit-2013. Qalli u inti imxi morru nixtruha. U mort insomma u ma kien veru xejn li kien hawn tigra għall-bejgħ, u mbagħad itwebbilt. Eh, u ridt tigra. Ġieli għamluha bil-cockatiels jien. U ridt tigra. Ċempilt ħabib tiegħi għidtlu minn fejn ħa nixtri tigra, qalli nista' nġiblek tnejn mill-Ingilterra. Fi tliet ġimgħat lestejt enclosure, ma kinitx enclosure xi kbira, fil-fatt illum m'għadhiex hemmhekk teżisti, x'illum għandi enclosures ta' 800 square meters. U din l-enclosure kienet ta' xi hundred square meter. Eh. Għax twebbilt għal din madonna tigra. U isma', u barra tigri x'għandek illum il-ġurnata?
Eh, isma' għandi ħmar bħalek. Ooh!
Ah, da, il-ħmir vera jitgħallmu, hu.
Dal-ħmar jaf jippreżenta programm għal-menu.
Le, ma vera jitalmu ħafna, vera ħelwin. Le, le, isma, ta' min jgħid li l-ħmar huwa wieħed mill-iktar annimali intelligenti li jeżistu. Jien kelli waħda tiffanzjani, tom, bis-serjetà kollha qed ngħidilkom.
U naħseb għada tiffanzjak bilfors. Le, le, le, ħmara ta' vera. Għamil żmien naħdem ġo park, kelli xi 20-21 u dik kif kienet tarani kien l-ewwel imma lili biss, ġifieri. U kien jiġri la xi ħaġa ma nistax ngħidha imma mbagħad ngħid. Meta jiġri hawnhekk, meta jiġri li ġi xi ħadd hawnhekk, normalment jibda l-ħmar u normalment jew fit-8 ta' filgħodu x'ħin jasal għall-ikel jew inkella fit-3 u nofs eżatt. u nibdejn u kif jinħa. Ikun hemm xi ħadd ngħidlu x'insar li ta' tlieta u nofs. Ngħidlu l-ossja kemm tifhem f'tal-mar. Isma', isma', tinkwieta illi New York qed jgħidu li sabu tigra bil-korona.
Fimni hawnhekk ħadna l-prekawzjonijiet kollha, Daniel, għalaqna mill-ewwel kif faqqas kif faqqa l-ewwel każ hawn Malta għalaqna l-bibien aħna. Il-Gvern kien għadu lanqas ħadha d-deċiżjoni li jagħlaq parks u hekk, aħna għlaqnihom mill-ewwel. Aħna konna l-ewwel nies li għalaqna l-bibien tagħna mill-ewwel. Fhimt? Jiġifieri ma stajniex li nissugraw li one qegħdin aħna hawnhekk u jekk ma jnoħdux ħsiebhom aħna m'hawnx min jieħu ħsiebhom. Fhimt? Jiġifieri dik hija prekazzjoni kbira għalina. Fhimt? Aħna qegħdin tlieta hawnhekk nieħdu ħsiebhom u ma nistgħux nimirdu. Fil-fatt lanqas noħorġu barra. Fil-fatt iġibulna l-ikel, inħalluh hemmhekk u mbagħad immorru għalih wara. Fhimt? Jitfgħu l jiġi min jiġi bil-laħam jitfgħu ġol-freezer, jitfgħu ġol-freezer u mbagħad aħna niftħuha tliet ijiem wara dik il-freezer. Anke l-ġwież. Jiena naħseb dan huwa stil ta' ħajja li trid tgħix mhux hekk? Biex meta tkun qed trabbi. Inċempiltuli l-ewwel rajt nisibni barra qed niċċekkjahom hekk hux jekk ikunux kollha sew. Ħudna dawra miegħek ejja Ton, ħudna dawra.

Two Days, Open Day għal dawk it-tobba, l-infermiera, kull min hu assistit, dawk li jkunu l-front lines, iġibu hawn mal-familja tagħhom, fhimtu, jagħmlu two days hawnhekk relax, fhimt, bħala ringrazzjament. Jiena u s-Sant tkellimni hawn fuqhom. Jiena naħseb li tant se jkollhom attivitajiet x'jagħmlu t-tobba u n-nurses li issa jkun imisshom huma jagħmlu tliet ġimgħat, erba' ġimgħat ma jersqux lejn l-isptar. Jiena u s-Sant għadna, aħna kellna xogħol li waqfilna f'nofsu zoptu hekk u jekk xi darba nerġgħu nkompluh, Għadna naqbdu niddedikaw serata jew tnejn u nagħtuha l-istess lil dawn il-ħaddiema li tant qed jagħmlu ġid għal kulħadd tajjeb u qegħdin fil-front line. Ekku. Grazzi Ton! Ton!
Ciao!
Sellilna t-tigri u l-iljuni u l-kulħadd u l-ħmar. U l-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb lilkom ħbieb. Saħħa, grazzi.
Ciao, ciao, ciao, u l-lejl it-tajjeb.
Issa ngħidlek, issa offer ngħidlek x'kien qed tagħmel l-ilma. Anzi, min jixtieq jinteressa ruħu nagħmlu private video bejnietna u nispjegaħilkom l-istorja. Mela, sinjuri nirringrazzjaw lill-isponsors illum iddawwarna ftit imma l-aħħar darba li ħandu dawwaq ħames minuti, tajjeb. Mela. Filgħada, sinjuri, nfakkrukom illi mhux fid-disgħa imma fis-sebgħa biex tarawna live imma mbagħad xorta jkun qiegħed hemmhekk il-filmat u tarawh Fix-ħin tridu intom ukoll. Tajjeb, grazzi lill-isponsors, lil Metres Collection tas-sodod li jitilgħu u jinżlu saqqijiet vera komdi. Grazzi wkoll lit-Topsux tal-kalzetti ħelwin illi tat lili u lil Sander. Grazzi lil JB Stores talli żejnilna wkoll is-set. Tajjeb? Grazzi lil Enemed, grazzi lil Go, grazzi lil Benna, grazzi ħafna kbira lil Visit Malta wkoll. Grazzi Trekk MT, grazzi lil Red Orange, il-ħbieb tagħna ta' Red Orange.